Galatiyalılarǵa jazılǵan xat. Birinshi bap. Adamlar tárepinen yamasa adamlar arqalı emes, al, Iysa Masix hám Onı ólimnen tiriltken Ákemiz Quday tárepinen elshi bolıp tayınlanǵan men Pavelden hám meniń menen birge bolǵan barlıq tuwısqanlardan Galatiyadaǵı iseniwshi jámáátlerge sálem. Ákemiz Quday hám Iyemiz Iysa Masix sizlerge miyrim hám tınıshlıq bersin. Ákemiz Qudaydıń erki boyınsha, Iysa Masix bizlerdi házirgi jawız zamannan qutqarmaqshı bolıp, gúnalarımız ushın Ózin qurban etti. Qudayımızǵa máńgige dańq bolsın! Awmin! Sizlerdi Masixtıń miyrimi arqalı shaqırǵan Qudaydan sonsheli tez júz burıp, basqa bir Xosh Xabarǵa awıp ketkenińizge hayranman. Negizinde basqa bir Xosh Xabar joq. Al, sizlerdiń aqılıńızdı shatastırıp, Masixtıń Xosh Xabarın burmalamaqshı bolıp atırǵanlar ǵana bar. Biraq, eger de bizler yamasa aspannan bir perishte kelip, ózlerimiz sizlerge aytqan Xosh Xabarǵa qarsı Xosh Xabar járiyalap atırǵan bolsa, ol Qudaydıń ǵarǵısına ushırasın! Burın aytqanımızdı jáne qaytalap aytaman, eger kimde-kim sizler qabıl etken Xosh Xabarǵa qarsı bir Xosh Xabardı járiyalap atırǵan bolsa, ol Qudaydıń ǵarǵısına ushırasın. Endi men adamlardıń maqtawın qálep atırman ba? Yamasa Qudaydıń ba? Ya bolmasa adamlarǵa jaǵınıwǵa tırısıp atırman ba? Eger elege deyin adamlarǵa jaǵınbaqshı bolǵanımda, onda men Masixtıń xızmetshisi bola almas edim. Tuwısqanlarım, men járiyalaǵan Xosh Xabardı adam oylap shıǵarmaǵanın biliwińizdi qáleymen. Men bul Xosh Xabardı adamnan qabıl etpedim. hám hesh kimnen úyrenbedim. Onı maǵan Iysa Masixtıń Ózi ayan arqalı bildirdi. Men yahudiy dininde bolǵanımda qalay ómir súrgenim haqqında esitkensizler. Qudaydıń jámáátin ayawsız quwdalap, onı qurtıwǵa tırısatuǵın edim. Yahudiy dininde óz milletimdegi kóp qatar qurbılarımnan ozıp, ata-babalarımızdıń úrp-ádetlerin orınlawǵa jan-tánim menen ǵayrat salatuǵın edim. Biraq meni anamnıń qarnında bolǵanımda-aq tańlap, óz miyrimi menen shaqırǵan Quday basqa milletler arasında, Xosh xabardı járiyalawım ushın maǵan ulın ashıp bildiriwge ırazı boldı. Sonda men adamlar menen másláhátlesip otırmadım. Erusalimge, yaǵnıy, mennen burın elshi bolǵanlarǵa da barmadım. Al dárhál Arabstanǵa ketip, keyin jáne Damaskqa qaytıp keldim. Sońınan úsh jıl keyin Petr menen tanısıw ushın Erusalimge bardım. Onıń janında on bes kún boldım. Biraq basqa elshilerdiń hesh birin kórmedim. Tek Iyemiz Iysanıń inisi Yaqıptı ǵana kórdim. Sizlerge jazıp atırǵanlarımnıń ótirik emes ekenligin, Qudaydıń aldında bildirip atırman. Bunnan soń men Siriya hám Kilikiya úlkelerine kettim. Al Yahudiyadaǵı Masixqa tiyisli jámáátler meni júzbe-júz tanımaytuǵın edi. Olar tek bir waqıtları bizlerdi quwdalaǵan adam burın ózi joq qılmaqshı bolǵan isenim haqqında endi ózi járiyalap júr degendi esitip, Men ushın Qudaydı alǵıslaǵan edi. Galatiyalılarǵa jazılǵan xat, ekinshi bap. Aradan on tórt jıl ótkennen soń, Barnaba menen birlikte jáne Erusalimge bardım. Janıma Titustı da aldım. Ol jerge Qudaydan alǵan ayanım sebepli bardım. Sol jerdegi jámáát jetekshileri menen Jeke sóylesip, basqa milletler arasında ózim járiyalap júrgen xosh xabardı bayan ettim. Islegen miynetim hám házir islep atırǵan is-háreketimniń zaya ketpewi ushın usılay isledim. Al olar meniń janımdaǵı Titustıń grek bolıwına qaramay, onı súnnet etiliwge májbúrlemedi. Biraq, aramızǵa jasırın kirgen ayırım jalǵan tuwısqanlar bar edi. Olar bizlerge Iysa Masix bergen azatlıqtı kóre almay, bizlerdi yahudilerdiń nızamınıń qulı qılmaqshı edi. Al bizler Xosh Xabardıń haqıyqatı sizler menen bárqulla birge bolsın dep, Olarǵa bir dem de boysınıp, táslim bolmadıq. Erusalim jámáátiniń jetekshileri qanshelli ataqlı bolsa da, Men ushın bári bir. Quday adamlardı ayırmaydı. Olar Meniń járiyalaw isime qosımsha hesh nárse júklemedi. Kerisinshe, Xosh Xabardı yahudiylerge járiyalaw isi Petrge isenip tapsırılǵanday, basqa milletlerge járiyalaw isi maǵan isenip tapsırılǵanın olar bildi. Sebebi Petrdi yahudiyler ushın elshi etip tayınlaǵan Quday meni de basqa milletler ushın elshi etip tayınladı. Jámáátlerdiń tirekleri esaplanǵan Yaqıp, Kiyfa hám Yuxan Qudaydıń maǵan bergen miyrimin moyınlap, maǵan hám Barnabaǵa birdemlik qolların sozdı. Solay etip, bizlerdiń basqa milletlerge, al ózleriniń yahudiylerge ketiwin maqul kórdi. Tek ele de, jarlılarǵa járdem beriwdi esten shıǵarmawımızdı ótinish etti. Men de bul isti shın kewilden islewge tırısıp kiyatırǵan edim. Kifa Antioxiyaǵa kelgende, onıń qátesin betine aytıp áshkara ettim. Óytkeni, Yaqıptıń janınan bazı adamlar kelmesten aldın, Kifa basqa millet iseniwshileri menen birge awqat jeytuǵın edi. Biraq, sol yahudiyler kelgende qorqıp, súnnet etilmegen basqa millet iseniwshilerinen ózin shetke aldı hám olar menen baylanıstı úzdi. Basqa yahudiyler de Kiyfaǵa uqsap eki júzlilik isledi, hátte, Barnaba da olardıń eki júzliligine berildi. Olardıń Xosh Xabardıń haqıyqatı boyınsha is tutpay atırǵanın kórgenimde, hámmeniń aldında Kiyfaǵa bılay dedim, Sen yahudiy bola tura, yahudiy sıyaqlı emes, al basqa millet adamı sıyaqlı jasap atırsań. Endi qalayınsha sen basqa millet adamların yahudiylesiwge májbúrleyseń? Bizler yahudiy bolıp tuwıldıq. Basqa milletler sıyaqlı gúnakar emespiz. Biraq ta, adam muxaddes nızamdı orınlap jasaǵanı arqalı emes, al Iysa Masixqa degen isenimi arqalı aqlanatuǵının bilemiz. Sonlıqtan bizler de muxaddes nızamdı orınlap jasaǵanımız arqalı emes, al Masixqa degen isenimimiz benen aqlanamız dep Iysa Masixqa isendik. Sebebi hesh bir adam muxaddes nızamdı orınlap jasaǵanı arqalı aqlanbaydı. Eger Iysa Masix arqalı aqlanıwdı izlep, ózlerimiz gúnakar bolıp shıqsaq, Masix bizlerdi gúnaǵa jetelewshi bolǵanı ma? Hesh qashan! Eger men ózim buzǵan yahudiy úrp-ádetlerin qaytadan tiklesem, Onda men ózimniń nızam buzıwshı ekenimdi dálillegen bolaman. Quday aldında jasaw ushın Muxaddes Nızam arqalı men Muxaddes Nızam aldında ólgenmen. Men Masix penen birge atanaq aǵashqa shegelengenmen. Endi jasap atırǵan men emes, Al mende Masix jasap atır. Házir denede jasap atırǵan ómirimde Meni súygen hám men ushın Ózin qurban etken Qudaydıń Ulına degen isenimim menen jasap atırman. Men Qudaydıń miyrimin, Qádirsiz dep esaplamayman. Eger de muxaddes nızam arqalı aqlanıw múmkin bolǵanda, onda Masix biykarǵa ólgen bolar edi. Galatiyalılarǵa jazılǵan xat, úshinshi bap. Hey, aqılsız galatiyalılar! Sizlerdi kim sıyqırlap tasladı? Iysa Masixtıń atanaq aǵashqa shegelenip qoyılǵanı kóz aldıńızdan ketpestey etip súwretlenip berilgen joq pa edi? Sizlerden bir nárseni ǵana bilmekshimen, sizler Muxaddes Ruwxtı qalay aldıńlar? Muxaddes nızamdı orınlap pa yamasa Ózlerińiz esitken qosh xabarǵa isenip pe? Sizler sonshelli aqılsız bolǵanıńız ba? Muxaddes Ruwx penen baslap, endi nege adamnıń is-háreketi menen minsizlikke erisiwge tırısıp atırsızlar? Biykarǵa sonsha azap shektińiz be? Haqıyqattan da biykarǵa ma? Sizlerge Muxaddes Ruwxın bergen. Hám arańızda káramatlar kórsetken Quday bunı muxaddes nızamdı orınlaǵanıńız ushın islep atır ma? Yamasa ózlerińiz esitken Xosh Xabarǵa isengenińiz ushın ba? Ibrayımnıń mısalın alıp qarayıq.
Ol Qudayǵa isendi. Hám sol sebepten Quday onı aqlanǵan dep sanadı.
Solay etip, mınanı bilip qoyıńlar, Isengenlerdiń hámmesi Ibrayımnıń haqıyqıy urpaqları boladı. Muxaddes Jazıw Qudaydıń basqa milletlerdi isenimi arqalı aqlaytuǵının boljap, Ibrayımǵa, Barlıq xalıqlar Sen arqalı jarılqanadı.
Dep quwanıshlı xabardı aldın ala jibergen edi. Solay etip, isengenler iseniwshi Ibrayım menen birge jarılqanadı. Muxaddes Nızamdı orınlawı arqalı aqlanatuǵınına isenetuǵınlardıń hámmesine nálet jawadı. Óytkeni Muxaddes Nızamda bılay dep jazılǵan. Muxaddes Nızam kitabında jazılǵan, Hámme nárseni bárqulla orınlap jasamaytuǵın hár bir adam náletiy boladı.
Muxaddes Nızamdı orınlawı arqalı hesh bir adam Quday aldında aqlana almaytuǵını anıq. Sebebi.
Isenimi menen aqlanǵan jasaydı. Dep jazılǵan. Muxaddes nızamnıń tiykarı isenim emes, kerisinshe.
Muxaddes nızamda buyırılǵanlardı orınlaǵan, olar arqalı jasaydı.
Dep jazılǵan. Masix bizler ushın náletlengenlikten, Qudaydıń Ibrayımǵa bergen jarılqawı Masix Iysa arqalı basqa milletlerge nesip etedi hám bizler wáde etilgen Muxaddes Ruwxtı isenimimiz arqalı alamız. Masix bizlerdi Muxaddes Nızamnıń náletinen qutqardı. Óytkeni.
Aǵashqa asılǵan hár bir adam náletiy.
Dep jazılǵan. Tuwısqanlarım, adamlar ómirinen mısal keltireyin, adamlar arasında dúzilgen kelisimdi biykarlawǵa yamasa oǵan bir nárse qosıwǵa bolmaydı. Quday Ibrayımǵa hám onıń urpaǵına wáde bergende, Seniń urpaǵıńnan bolǵanlarǵa dep, Kóp adamlardı názerde tutıp aytqan joq, al seniń urpaǵıńnan bolǵanǵa dep tek bir adamdı, yaǵnıy Iysa Masixtı názerde tutıp aytqan edi. Meniń aytajaǵım mınaw, tórt júz otız jıldan soń payda bolǵan Muxaddes Nızam Qudaydıń aldın ala dúzgen kelisimin biykarlap, Wádesiniń kúshin joq qılmaydı. Sebebi, eger Qudaydıń bergen miyrası muxaddes nızamdı orınlaw arqalı berilgende, onda ol wáde boyınsha bolmaydı. Biraq Quday miyrastı Ibrayımǵa wáde boyınsha berdi. Onday bolsa, muxaddes nızam ne ushın berilgen? Ol gúnalarımızdı ashıp kórsetiw ushın kelisimge qosımsha etip berilgen. Ózi Qudaydıń wádesi hám Ibrayımnıń urpaǵı bolǵan Masix kelgenge deyin ǵana Muxaddes Nızam háreket etedi. Ol perishteler arqalı Táwelleshiniń qolı menen berilgen edi. Al, Táwelleshi tek bir tárepke tiyisli emes. Biraq Quday jalǵız. Olay bolsa, Muxaddes Nızam Qudaydıń wádelerine qarsı ma? Hesh qashan! Óytkeni, eger de ómir bere alatuǵın nızam berilgen bolsa, onda adamlar, álbette, nızam arqalı aqlanar edi. Biraq Iysa Masixqa degen isenimge tiykarlanǵan wáde isengenlerge beriliw ushın Muxaddes Jazıw pútkil barlıqtı gúnanıń tutqını dep járiyaladı. Bul isenim payda bolıwdan aldın, bizler Muxaddes Nızamnıń baqlawı astında bolıp, keleshek isenimniń ayqınlasıwına shekem Muxaddes Nızamnıń tutqını edik. Basqasha aytqanda, isenim arqalı aqlanıwımız ushın Masix keliwge deyin Muxaddes Nızam tárbiyashımız boldı. Biraq, isenim payda bolǵannan soń, bizler endi tárbiyashımız bolǵan Muxaddes Nızamnıń qol astında emespiz. Sebebi, Masix Iysaǵa isengenińiz ushın hámmeńiz Qudaydıń balalarısız. Suwǵa shomıldırılǵanda Masix penen birlesip. Hár birińiz Masix sıyaqlı boldıńlar. Endigiden bılay, yahudiy menen grektiń, qul menen azat adamnıń, erkek penen hayaldıń arasında hesh qanday ayırmashılıq joq. Óytkeni, hámmeńiz Masix Iysada birsiz. Eger Masixqa tiyisli bolsańız, onda Ibrayımnıń urpaǵısız, Qudaydıń wádesi boyınsha miyrasxorlarsız. Galatiyalılarǵa jazılǵan xat, tórtinshi bap. Jáne aytajaǵım mınaw, miyrasxor hámme nárseniń iyesi bolsa da, bala waqtında onıń quldan ayırmashılıǵı joq. Ol ákesiniń belgilegen waqtına deyin tárbiyashılar menen úy basqarıwshısınıń baqlawı astında boladı. Usı sıyaqlı, bizler de balalıq waqtımızda, yaǵnıy, haqıyqatlıqtı tolıq túsinbegen waqtımızda, dúnyanıń mánisiz qaǵıydalarınıń qulı edik. Biraq, waqtı kelgende, Quday Óz Ulın jiberdi. Ol muxaddes nızamnıń qulı bolǵanlardıń qutqarılıwı ushın hám bizlerdiń Qudaydıń balaları bolıwımız ushın hayaldan tuwılıp, Muxaddes Nızamǵa boysınıp jasadı. Sizler endi Qudaydıń balaları boldıńlar. Sonlıqtan Ol Óz Ulınıń Ruwxın júreklerińizge jiberdi. Usı Ruwx arqalı sizler Qudaydı Áke, Ákejanım dep shaqırıwıńızǵa boladı. Sol sebepten sen endi qul emesseń. Al Qudaydıń perzenti sen. Qudaydıń perzenti bolǵanıń ushın, Quday seni miyrasxor etti. Burın sizler Qudaydı bilmey, negizi Quday bolmaǵan nárselerge qul boldıńlar. Endi bolsa, Qudaydı bilip aldıńlar. Tuwrıraǵı, sizlerdi Quday tanıydı. Solay eken, nege endi jáne dúnyanıń hálsiz hám qádirsiz qaǵıydalarına qaytıp baratırsızlar? Qaytadan jáne olardıń qulları bolmaqshımısızlar? Kúnler, aylar, máwsimler hám jıllardı belgileysizler. Sizler ushın. Biykarǵa miynet ettim be dep táshwishtemen. Tuwısqanlarım, sizlerden ótinish etemen, men sıyaqlı bolıńlar. Sebebi men de sizler sıyaqlı boldım. Sizler maǵan hesh qanday jamanlıq islemedińler. Xosh xabardı sizlerge birinshi márte den sawlıǵımnıń hálsizligi sebepli járiyalaǵanımnan xabarıńız bar. Meniń den sawlıǵımnıń jaǵdayı sizler ushın bir sınaq bolsa da, menmensip, maǵan tákábbirlik etpedińler. Kerisinshe, meni Qudaydıń bir perishtesindey, hátte, Iysa Masixtay qabıl ettińler. Endi sol quwanıshıńız qayaqta? Sizlerge ózim gúwaman. Qollarıńızdan kelse, kózlerińizdi oyıp, maǵan berer edińler. Endi sizlerge haqıyqattı aytaman dep, dushpanıńız boldım ba? Muxaddes nızamdı orınlawdı talap etkenler sizlerdi óz tárepine awdarıwǵa tırısıp atır. Biraq bul jaqsı niyet emes. Ózlerine baǵınıwǵa tırısıwıńız ushın, olar sizlerdi bizlerden ayırmaqshı. Jaqsı niyet penen tırısıw, bul jaqsı nárse. Bul tek men sizlerdiń arańızda bolǵanımda emes, al bárqulla, Usılay bolsa jaqsı. Balalarım, Masix sıyaqlı bolmaǵanıńızsha, men sizlerdi qaytadan tuwıp atırǵanday tolǵaq azabın shekpektemen. Házir janıńızda bolıp, dawısımdı múláyim qılıp ózgertsem edi, Óytkeni, sizlerdi ne qılarımdı bilmey, ań-tań bolıp turman. Muxaddes Nızam astında jasawdı qálegen sizler, maǵan aytıńlarshı, Muxaddes Nızamnıń ne deytuǵının bilmeysizler me? Sebebi, Ibrayımnıń eki ulı boldı, birewi shorı hayaldan, ekinshisi azat hayalınan edi dep jazılǵan. Shorı hayaldan bolǵan ulı ápiwayı jol boyınsha, al azat hayaldan bolǵan ulı wáde boyınsha tuwıldı. Bunda tımsal mánisi bar. Bul eki hayal eki kelisimdi ańlatadı. Birewi qullıqta bolatuǵın balalardı tuwatuǵın Ajar Sinay tawında dúzilgen kelisimniń tımsalı. Arabstandaǵı Sinay tawınıń tımsalı bolǵan Ajar házirgi Erusalimdi ańlatadı. Óytkeni, bul qala óz xalqı menen eli de Muxaddes Nızamnıń qullıǵında. Biraq aspandaǵı Erusalimniń tımsalı bolǵan Sara azat, ol bizlerdiń anamız. Sebebi bılay dep jazılǵan. Ey, bala tuwmaytuǵın násilsiz hayal, shad bol! Tolǵaq azabın bilmeytuǵın hayal, dawsıńdı kóterip baqır. Óytkeni jalǵız bastı hayaldıń balaları kúyewi bar hayaldıń balalarınan kóp. Tuwısqanlar, sizler de Isaq sıyaqlı wáde boyınsha tuwılǵan balalarsız. Ápiwayı jol menen tuwılǵan. Muxaddes Ruwxtıń wádesi boyınsha tuwılǵandı qalay quwdalaǵan bolsa, házir de solay bolıp atır. Biraq, Muxaddes Jazıw ne deydi? Shorını hám onıń balasın quwıp jiber. Sebebi shorınıń ulı azat hayaldıń ulı menen birlikte miyrasqa sherik bola almaydı.
Solay etip, tuwısqanlar! Bizler shorı hayaldıń emes, al azat hayaldıń balalarımız. Galatiyalılarǵa jazılǵan xat, besinshi bap. Masix bizlerdi erkin ómir súriwimiz ushın azat qıldı. Sonlıqtan bekkem turıńlar, ózlerińizge qaytadan qullıq moyıntırıǵın salıwǵa jol qoymańlar. Qarańlar, Men, Pavel, sizlerge mınalardı aytıp atırman, Eger súnnet etilseńiz, Masixtıń sizlerge hesh paydası joq. Súnnet etilgen hár bir adamdı jáne eskertip atırman, ol pútkil Muxaddes Nızamdı orınlawǵa parızlı. Muxaddes Nızamdı orınlaw arqalı aqlanıwǵa tırısıp atırǵan sizler Masixtan ayırıldıńlar, Qudaydıń miyriminen alısladınlar. Biraq bizler Muxaddes Ruwx sebepli isenim arqalı aqlanıwdan úmit etip, intizarlıq penen kútpektemiz. Iysa Masixqa isenetuǵınlar ushın súnnetleniwdiń de, súnnetlenbewdiń de hesh qanday áhmiyeti joq. Tek súyispenshilik penen háreket etken isenim ǵana áhmiyetli. Sizler jaqsı baratır edińler, haqıyqatqa boysınıwdı dawam etiwden Sizlerdi kim aynıttı? Bunday aynıtıw sizlerdi shaqırǵan Quday tárepinen bolmadı. Az ǵana ashıtqı pútkil qamırdı ashtadı.
Sizlerdiń basqasha pikir júrgizbeytuǵınıńızǵa Iyem Iysa aldında isenimim kámil. Biraq, sizlerdiń aqılıńızdı shatastırǵan Kim bolıwına qaramay, jazasın tartadı. Maǵan keletuǵın bolsaq, tuwısqanlarım, eger elege deyin súnnettiń kerek ekenligin járiyalap kelgenimde, quwdalanar ma edim? Eger olay bolǵanda, atanaq aǵash haqqında aytqan wazlarım sebepli mashqala tuwılmas edi. Qáne endi, sizlerdi úgitlep atırǵanlardıń hámmesi ózlerin aqtay etse! Tuwısqanlar, Quday sizlerdi azat bolıwǵa shaqırǵan, tek azatlıǵıńızdı óz tábiyatıńızdıń qálewleriniń qurbanı qılmań. Onıń ornına bir-birińizge súyispenshilik penen xızmet etińler. Pútkil Muxaddes Nızam bir sózde jámlengen. Ózińdi qalay súyseń, janıńdaǵı adamdı da solay súy. Biraq bir-birińiz benen tislesip, bir-birińizdi jeseńler, onda bir-birińizdi joq etiwden abaylı bolıńlar. Jáne aytajaǵım mınaw, Muxaddes Ruwxqa boysınıp jasańlar. Sonda óz tábiyatıńızdıń jaman qálewlerine hesh qashan boysınbaysızlar. Óytkeni, adam tábiyatınıń jaman qálewleri Muxaddes Ruwxqa, Muxaddes Ruwx adam tábiyatınıń jaman qálewlerine qarsı. Olar bir-birine qarsı bolǵanlıqtan, sizler islewdi qálegen nárselerińizdi isley almaysızlar. Al eger sizler Muxaddes Ruwxtıń jetelewi menen júrseńler, Onda Muxaddes Nızam astında emessizler. Adamnıń gúnakar tábiyatınıń isleri ayan. Olar, neke hadallıǵın buzıw, haramılıq, buzıqshılıq, butparazlıq, sıyqırshılıq, dushpanlıq, jánjelkeshlik, kúnshillik, ǵázep, menmenlik, alawızlıq tuwdırıw, bóliniw, qızǵanshaqlıq, máskunemshilik, ayshı-ashret hám usılarǵa uqsaǵan nárseler. Sizlerdi aldın eskertkenimdey, jáne eskertip atırman, usınday is-háreketti islewshiler Qudaydıń Patshalıǵın miyras etip almaydı. Biraq, adam ómirinde jetistiretuǵın Muxaddes Ruwxtıń jemisi, súyispenshilik, quwanısh, tınıshlıq, sabırlılıq, miyrimlilik, qayırqomlıq, sadıqlıq, múláyimlilik hám ózin tutıp biliw. Bunday islerge qarsı hesh qanday nızam joq. Iysa Masixqa tiyisli bolǵanlar óz tábiyatın qálewleri hám nápsileri menen birlikte atanaq aǵashqa shegelep qoyǵan. Muxaddes Ruwx ómirimizdiń tiykarı bolǵanlıqtan, Onıń jetelewi menen júreyik. Dańqparaz bolmayıq, bir-birimizdiń ashıwımızǵa tiyip, kúnshillik etpeyik. Galatiyalılarǵa jazılǵan xat, altınshı bap. Tuwısqanlar, eger birewdiń gúna islegeni málim bolıp qalsa, Muxaddes Ruwxqa boysınıp jasap atırǵan sizler bunday adamdı múláyimlik penen tuwrı jolǵa salıńlar. Sizler de azǵırılmawıńız ushın ózlerińizge saq bolıńlar. Bir-birińizdiń awırmanlıǵıńızdı kóterińler, sonda Masixtıń nızamın orınlaysızlar. Eger kimde-kim hesh nárse bolmasa da, ózin áhmiyetli adam dep esaplasa, óz-ózin aldaǵan boladı. Hár bir adam óz is-háreketin tekserip kórsin, sonda ózin basqalar menen salıstırmay, óz tabısları menen maqtana aladı. Sebebi hár bir adam óz awırmanlıǵın ózi kóteriwi tiyis. Qudaydıń sózin úyreniwshi ustazı menen barlıq iygilikli nárselerdi bólissin. Óz-ózińizdi aldamańlar. Qudaydı aldaw múmkin emes. Adam ne ekse, sonı oradı. Óziniń gúnakar tábiyatına boysınıwshı sol tábiyatqa tán ólim aladı. Muxaddes Ruwxqa boysınıwshı Muxaddes Ruwxqa tán máńgilik ómirdi aladı. Solay eken, jaqsılıq islewden jalıqpańlar. Eger hálsizlenip qalmasaq, waqtı kelgende jemisin orıp alamız. Sonlıqtan múmkinshiligimiz bar eken, hámme adamǵa, ásirese, iseniwshi tuwısqanlarımızǵa jaqsılıq isleyik. Qarańlar, Óz qolım menen sizlerge qanday úlken háripler menen jazıp atırman. Sırtqı kórinisi menen adamlarǵa unaǵısı kelgenler Masixtıń atanaq aǵashı sebepli quwdalanbaw ushın, sizlerdi súnnet etiliwge májbúrlemekte. Biraq súnnet etilgenlerdiń ózleri de muxaddes nızamdı orınlamaydı. Olar. Tek sizlerdiń denelerińiz benen maqtanıw ushın ǵana súnnet etiliwińizdi qálep atır. Al men Iyemiz Iysa Masixtıń atanaq aǵashınan basqa bir nárse menen hesh qashan maqtanbayman. Usı atanaq aǵash arqalı dúnya men ushın ólgen, men de dúnya ushın ólgenmen. Súnnetli bolıw yamasa bolmaw áhmiyetli emes. Áhmiyetlisi, Jańa jaratılıs bolıw. Usınday qaǵıyda boyınsha jasap atırǵanlardıń hámmesine, yaǵnıy Qudaydıń xalqına tınıshlıq hám miyrim-shápáát bolsın. Endigiden bılay hesh kim maǵan jábir bermesin. Óytkeni, meniń denemde Iysanıń jaraqatlarınıń izleri bar. Hey tuwısqanlar! Iyemiz Iysa Masixtıń miyrimi ruwxıńızǵa yar bolsın! Awmin!